Alright, alright, alright.
It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, Gogo, it's okay. Eh, ndinovimba muri Zimbabwe iri kunzwa kuchema kwamuri kuita eh, nerubatsiro rwamuri kuita dai mukomana uyo awana kwekuenda eh, asudura kana kuti makutyira upenyu hwenyu upenyu chokwadi Eh, nekuti pastor anogona ndizvo.
kuita zvese zvese saka ipapo munotoona kuti apa adhakwa manje
nekuti u- u- kana
Ah, ndizvozvo. Eh, mhuri yezimbabwe kusangana kwatiri kuita pano pagips legas patinokunzirai nyaya dzinoitika munyika yedu yezimbabwe nemumasiridzi social media nyaya yandaiva nayo muzuva ranhasi inyaya yagogo vadai kushungurudzwa nemuzukuru wavo uyo ari kutora zvinodhaka ari kuvatukirira zvinyadzi kubva kumakumbo kusvika kumusoro pamwe chete nekudzinga gogo pamba Mhuri yeZimbabwe ndisingapedzi nguva sarai muchiona video iyi tisi tine nyaya dzinopisa dzinosuwisa dzinorwadza iyi inyaya inosiririsa tiri musakasaka chinozvinzwira kana uri munyowani pachannel ino kusubscribe kukomenda nekulaika zvinotibatsira kuti youtube inge ichipushiwa video redu thank you so much tosangana mune mamwe manews update alright alright alright it's okay it's okay it's okay it's okay gogo it's okay eh, ndinovimba muri zimbabwe iri kunzwa kuchema kwamuri kuita e, nerubatsiro rwamuri kuda dai mukomana uyo awanawo kwekuenda e, eh, asudurika kuti makutyira upenyu upenyu chokwadi e, kuti anogona kuita zvese zvese saka ipapo munotoona kuti apa adhakwa manje
nekuti kana ah, ndizvozvo kana akauya anopfuurira kuenda kumba kwake aida kubeurwa chakati chako chakati chako achitukirira kubva kutsoka kusvika kumusoro kubva kumusoro kusvika kutsoka achituka zvinyadzi zvisingaiti panharaunda apa kana mukabvunza vanokuudzai mm. anotuka mm. zviri kutorwadza eh, tiri kumbokurukura handiti nyaya yakasvika kwandiri kuti imimi makusvika pakugara kutadza kugara pamusha penyu nokuda kwekuti muzukuru eh, ari kutora zvinodhaka ari kutora mutoriro zvakatanga sei uye muri kurarama sei kutanga kwazvo zvakatangira mwana uyu ndakamusirwa ndofunga ane three months kunge four months mm. ndikamuchengeta akakurowa akasvikawo form four akazotangawo kuenda kubasa mm. saka aenda kubasa ndokwazvakanotangira manje ikoko mm. akatombogara mm. but inini manje handina kuzoverengawo kuti ko dheti raaenda kupi kubasa rinyorwe pasi a izvo zvese hazvina kumbopinda mupfungwa mm, ndizvozvo saka
iye ndotozonzwawo nevanhu vaakutaura mm. vachiti a iye aitotaura achiti ndaitora zvinodhaka kuti ndiite sei ndigone kutungamira chii hmm. vanhu pano pakambani kubasa kwaanga achishanda hmm, ikoko hmm. saka ininiwo hapana zvandanga ndichiziva oraiti ndokuchizouya kuno kunge ndobva azoti mumwe musi akupinda naiti iyoyo panaiti apa ndopawakamudzora zvikachinzi mwana uyu chii ati ndiri kurwara nemusoro saka ngaambogara kubva amusiya ndobva vamusiya kudaro e, mangwana acho ndopaakamuka makuseni achibva atanga kutsvaira mumba make ane rumu yake yaanogara pamba penyu ipapo pamba ipapo mm.
tsvaire tsvaire tsvaire ndobva atungidza moto uko mm. apa inini handisi kuziva kuti moto uri kubvirawo ihembe dzake dzaari kutopisa ah, akutopisa ah, eh, eh. hembe dzake apisa hembe dziyedze mm. Alright. Inini ndiri kuona chihutsi ndikati aimi sekuru kune moto uri kubvira kuseri uko mm. kwaiye ndobva wapoterera mm. kuti vanodini vanoona kune moto ndobva vaita maweke iye achibvoko sekuru vari kubvawo kubva vavasaidzira ipapapo
ehe kubva sekuru vaivasaidzirwa kubva vadonha mm. saka vadonha kudaro vanhu vakazonge vakudzimawo moto nemvura vachitsvaga chichi vachibatsira kuti vadzime inini ndatorwawo ndakutonzi ngatiendei naye kupi mhm. kuchitungwiza Mm. kureva mukomana uyu kureva mukomana akada kutorwa nani manje kuenda kuchitungwiza aiwa ndevamwewo paraini orit oh, mm. kuchitungwiza kwanga kuri kumapurisa here kana kuti kuchipatara kwanga kuri kutori kuchipatara oh, saka kuchipatara kwacho hapana chakafamba hapana chakabuda mm. ndobva tadzoka Horaiti tadzoka kudaro mwana uyoyo akabva atangazve mm. ndokudhirisa imba anga riri gore ripi iri gogo igore rapera orit 2025igore rapera adhirisa imba kunotori nebweswa yaye akatodonha imomo mm. machona manga muchitoriwo nechi nezvimasimbi zvasekuru nezvimwe zvavaingochengetawo aiwa akadhiginura Hmm. Masebhesitazi ese achidonhedza achipwanyika zvakanaka izvo hmm. kutarisa basi kudai kundoita zii hmm. pamba ipapo zvino kubva kwazouyawo vamwewo vabva vauya zvikanzi ko chiiko ndikati ndozviri kuitika izvi ndozvaari kuita ndozvaari kuita izvi aiwa handina kuwana chandakabatsirwa ndicho nenhau yekuti inini wacho no handina kumbowapira nyaya yese semapira andiri kukuita eh. ndiye kubva mwana uya apisa mbatya adhirisa imba mm. apinda mukati meimba mm. nekunodhirisa mukati imomo mahodrop ma, ma mm. akakwachurwa mm. masofa ndobva anomisa mm. matebhuru abva aiti abva azopwanya mm. pauya zvino sekuru vaye handiti va- va- va- va- Vadonhedzwa paya. vadonhedzwa paya Eh. vatsemuka chii vatsemuka Bhonzo. bhonzo Alright. ndobva kwanzi endai munotenga simbi ndokunotenga simbi zvakanaka sekuru vaiswa simbi ndokunobuda muchipatara vauya kumba uku ewo me- vagara gara mm, ratove dambudziko iri ndini ndakungobata basa iroro svikira nawo sekuru vakazonyarara

zvadaro sekuru vashaya mm. Mm.
sorry gogo right.
mm. mm. saka ni sekuru vashaya mm. mm. tasara masara mega ndine vazukuru vangani vanga vari vatatu ka eh. tingangoti nanhasi vatatu varipo pamba ipapo varipo pamba inini wechina eh. aiwa takwana takadaro hmm. saka handei ndepano mwana uyu hmm. akuti izvo makuseni akamuka hmm. aiwa anotuka anotuka anotuka handei kana kutiwo amasikati anenge akuzobata e, eh, zvekuti akwanise amheno zvaanenge achingoita itawo kwakuchitora chikorobho chiye chinonzi chikorobho chekuzoresa kobra chiya mm -hmm. ehe ichocho onama nama imba yese kunama nekobra iyoyo iye mm. dhoo rake riri sepapa eh. uku ndokufront kwakunama nama nama nama nama ipapo ah. oraiti ko izvi uri kuzviita sei aya unotaurirani hapana otuta mashanga oyaronga pafront ipapapa mm. e, naiwe bvisaka zvinhu izvi ko uri kuita sei mm. aiwa ozoona nekufamba kwenguva kana mhm. zvabengenuka manje aakutanga kubvisa obvisa mashanga aini eh, zvaenda mm. zvinhu zviye saka inini wachona ndakati ah, zvino eh, ndingainyarara here pikidzai mm. nditaurirewo chii nditaurirewo vamwe mm. saka ni vamwe wacho kuburikidza navaya vari kunzi kwaita nhamo uko ehe ndo vakazototaura pano vakati hai ndochimiro chiripo saka ndobva ndazoona chi pasta ava vachitozouyawo vachindiudzawo asi mm. dambudziko riripo nderekuti chokwadi ndakamusungisa kano kana kuita katatu mm. kumapurisa uko mm. purisi ikapedzisira yotaura kuti ah kunene Kuda kuti imimi tikuto titonge mwa imimi chete nemwana wenyu iye. Ndikati manje ndoita sei ko ndiri kuuya ka kuno kumutemo Mm, ndoita nemwana sei nemwana? ndoita sei. Ndazora iti arara ikoko. Nyaya yacho manje ka zvikachinzi ngaaite sei zvikanzi ngaambogara ipapa apa mazuva mairi orit vachibva vazomuendesa kukoti kukoti kuye mubva ndanomusunungura ndikati amusunungurei Mm. ndobva auya kumba Ah, imi moyo chanda- se. chawagona hapana ipapo Ah. ndobva ndanoisa futi peturu maiwe
kusvika kumba uku ndimi makandisungisa yatanga nyaya yatanga Mm. ndimi makandisungisa pese masofa yandii ndakatenga iyi tebhuru yandakapwanya iyi imari yangu ndini ndakashanda ndikatenga ndikati kwenini ndakakukumbira here kuti tenga table mm. tenga masofa handiti ndiwe wega kwenini mm. ndakakurera ko zvinhu zvangu zvawakaparadza uri kutaurira mhepo mm. zvinopinda mm. nekuku zvichienda nekuku mm. ayewa izvozvi kutaura kuno hey, gogo uh, ndiri kurwadziwa nezvaari kuita zvacho izvozvo achiri kungoita zvekupwanya zvinhu izvozvo zvekupwanya hapana akamisa eh. zvekupwanya achapwanya chiimbakaakadirisaapedza eh, kauko saka iwe manje ibva pano saka anenge orit paanenge achiti mimi bva pano anoita sei
anenge abva kaiko kuchishedu ko kune kuchishedhi kwaanoenda eh. kunotengeswa hameno zvaanotenga ikoko kwachona handizivi kuti pashedhi kana mudzimba mari yekutenga zvaari kuiwana kuti apanondinetsa kana kuti mbanje anenge achiputa handizivi handina kana mm. ruzivo nazvo zvinhu izvozvo mm. asi kuti akauya kumba mm. kuti nditi nini paakapunza tebhuri akandisairira zvakare ehe zvaakaita sekuru paya kuda kusaidei eh, mm. eh, andisairira ndichibva ndadonha zvakuti dei ndakadonhawo pazvipikiri izvi ndingadai ndakatokuvara mm. paunenge saka handina kuzokuvara zvangu asi ndakadonha ndobva ndangoitawo kauchenjeri kekuti mm. ndakangosumudzawo makumbo angu bva eh. zvangoitawo zviri naniwo handina pandakakuvara haana kumbobvira akandirova kuti nditi akandirova haana kundirova asi zvinobuda umu make nekushambadza nekushambadza nezita rangu kutorinyangadza mune zvakaipa pasina kana chandakamubatira chakaipa hmm. pasina kana rutadziro rwandakapara uyu mwana wechi mwana wemusikana kuti mwana mukomana mwana uyu hmm. mwana wemwanakomana hmm. asi ipapo pachona mwanakomana aiga mwanakomana wachona akafa mwana wenyu ehe ndiye wangu mwana ane mwana uyu
ndokuzotora kwamakaita paakashaika mwana uyu ndobva ah, handiti nda ndagara ndatomusiyirwa pae baba vacho vachiri vapenyu ka eh, bochongoenda namai vanga vasiyana vanga vatosiyana mai vauyawo nguva dzavo usiku baba unobvunza kuti ko muri kubva kupi neusiku huno eh. apo ka ndopayakatangirawo nyaya yavo ndopaakazonzi nemurume inini ndakutakura mwana wangu ndokuuya kusvikoti sekuru mwana uyu ini ndikati aiwa kaini handikwanise kumuchengeta eh. mwana achiri mudiki zvikanzi aiwa hazviite chengetai mm. ndokubvuma kwandakaitwa kuchengeta mwana uyu ehe mm. hama dzamai vake mm. handina kumbovaona kusvika pazuva ranhasi tingangoti ndamainini vekurutenga vakatombouyawo mumwe musiwo ehe aiwa iye wachona achibva ango handaiziva kuti nene ndakaziva kuti ndo zvazviri mm. zvingadai zvakatoti panguva iyo zvino handina kumbozvitora kana kuzviisa mupfungwa mm. ndakangoti ah, dzimwe nguva pamwe chii kungotaurawo mm. amainini maakundiziva nhasi ndakura ko nguva yese maamuri kupi ani mazvona ndizvozvo saka ndochiitiko chacho ndozvakaitika mm. saka apa inini wachona pandamusungisa katatu kese ah. handina ah, kumboona kuti zvinhu zvacho zvaka kana mm. iye aitotaura ega nokuti mazviona ka mm. kutyira paupenyu hwangu ka kutaura mm. chokwadi chishuwiro changu ndechekuti mwana uyu deno angoenda kunokamurwa izvozvi zvaanotora tora izvi eh, atora kudaro mm. atorwa kudaro aenda ikoko mm. aine zvekuti adzoke pamba kwete amuchada kuti adzoke ah, kana pamwe anodzoka anaka kagogo uh-uh. eh. akadzoka anotangidza futi mm-hmm. eh. ndadzidza kubvawo pamashure kapa handiti murikuona pane pamataura gogo muchiti mwana uyu kundirova hake hakusatsva kundirova but zvinobuda muromo ndezvipi mashoko aanotaura ekuti mega munosvika pakukatyamadza kuti maakutyira upenyu hwenyu aiwa ka mm. anotaura kuti izvo ndinokuuraya mm. imba ndeyangu iyi pano panoti ini Hmm. Eh, ndini wachona pano saka iwewe wachona uri chi ah, iwe chakadai chakadai chakadai achituka zvinyadzi zvega zvega achituka imi zvinyadzi eh, zvinyadzi zvega zvega kana mukaenda kunobvunza next door ipapa kana ipapa kana ipapa kana ipapa vanokuudzai kuti aiwa pane dzimwe nguva ndinofamba navo vana ava handiti vairi vasikana mm. ndinotovatyira futi kuti eh, anogona kuzongoharasa nekuti anokumhanya asina kupfeka ruwanze urwu asina kana kupfeka akashama
ari makore mangani munhu atotora nezvake ane 26 26 years mm. ska kana zvakwidza kana asina kupfeka anomhanya aiwa zvekuti kuti nditi akangozviita kana kwana kuita kunge kairi kunge katatu zvinhu izvozvo mm -hmm. saka inini ndakazoona kuti aa ah, ah, bheta ndifambe nevana ava kana ndaakubuda saizvozvi so ndavati mhm. inini budai mumboenda unotamba uko kana ndaakuuya ndiamakore mangani vasikana vadika uyu mumwe wacho nari form one mm. mumwe uyo ari grade four Alright.
Mm. Kukunjinzwa ini ndichitanga kunzwa nyenyu chaita kuti ndizokurukura nemi. Eh. Eh, vacho kuti imimi gogana pamba makutya kugara. Saka muri kurarama sei? Muri kudya kupi? Munoswera sei nemunhu kana kuti munorara sei nemunhu? Kurara usiku wacho nini nikazhinji handirari. Ndine mm. ndakasvinura nekuti nguva dzake dzaanozopinda. Ndinotya kuti anogona kubata magetsi kana kuti semunhu akabata bata pachimita box apa akabvisa roko. yandandakakiya ipapo nekusunga saka mm. akabvisa pamwe anogona kuti dhingurira nekuti aitombotaura kuti ah, munogona kuputikirwa mukati imomomo imi manzwa ka munofa murimo mukati umo nemagasi enyu amunobika nawo aya eh. ani manzwa ka ndiri kutokuudzai mazvinzwa Mm, muno- munogona kufa saka inini manje vana ava vana vevaridzi ndachengeteswa sarai nevana vava Mm. inini manje ndaakutotya ipapo kuti uraiti kundikarara Hamucharara pamwe usiku. haa usiku haucharari masikati kukaedza kudai kunaiwa dzimweni dzenguva ndinotobuda kuti ndinoswera pachinhingi apa pa- pane zvim- zvekugarira pamusawa apa bhairaita apa ndoswera hangu ipapo ndogara Eh, ndozongotiwo regai ndidzokere kumba ndoenda kumba ndosvikomuona aripo kana kuti pamwe anenge asipo kana aripo anenge ndofunga pamwe chinenge chabva manje chiganda chiye chiye mm. oti zvoko pane chekudya here mm. Mm. saka upfu hwandaishandisa ndaishandisa upfu hwakanga hwasara panhamo yasekuru ndo hwandaibika iwo saka ezvino hwapera hapasisina saka ndainokorawo ndichibika pamwe vamwe wawane tsitsi vongodaiwo vane mavhejiwo zvichingoendawo zvakadaro saka handina pandakasvikoti pfurugwada ndauya mm. ndipewo chakati mm. eh, ndongoti hanzi hazikoro ngatigarei ehe pamwe tinobuda toenda kwachigowanyika kungofamba pasina kana chiri kufambirwa kuri kutiza tiza mukomana uyu tiza mukomana uyu saka vamwe mune vamwe vana here vapenyu vapenyu varipo vairi eh. mukomana nemusikana vari kutiwo chii nenyaya yavo maiwe hapana kana dee vanga vaine zvipenyu kana kuti dee vanga vachi handiti muri kuona apa ndiri hmm. ndega ndakadai ndiri kuona eh, ndiri hmm. ndega kutaura chokwadi chero mukauya nguvai chero mukauya nguvai hmm. ndiri ndega ndakadai hapana kana kana dee akada kutema kana akada kukurova chokwadi ndinongorowa ndiri ndega ndakadai hapana kana aripo kana mumwe chete chekudya chacho chonditambudza
nyarara ikoko nyarara
mutero wemba kuchikoro ndaimboenda kumadhumbe ndichirima panguva ye ndaitomboendesewa kujmb asi mm. handina kumbobvira ndakaenda vanhu vari kuita pati nawo ikoko vachitora vachinotengesa hmm. vachitora vachinotengesa inini kuno ndiri bhizi nemukomana de akanga de zvanga zvichibvira mwari ndibatsireiwo ipapo jehovha ndibatsirei mwana hmm. uyu aende ake kwaanoenda achisusukidzwa nebasa chete hmm. achisusukidzwa nebasa nekuti dambudziko randaona apa pamwana uyu agotora matombo usiku hwese hmm. usiku hwese handizivi kuti simba racho rinenge rambobva kupi hmm. otakura matombo oenda kunomaronga handiti fenzikai hmm. woisa ndakaa ndabvisa kuseri uku ndichiti zvino zvimabonga zviri kuzvarira apa regai ndibvise zvinhu izvi paya pagari pakachena iye kwakutotakura matombo kuenda eh, kutakura huni dzanga dziri ipapo ka ndakadziti mm. nini ah, dzingazonaiwa nemvura saka iye manje akutoturikidza turikidza ndopastezi paake apa anokwira agotarisa kuroad ifenzi inenge yakadaiwo mm. oronga ronga matombo ake apa mamwe acho akarongwa rongwa futi kunze kwegedhi kwakarongwa rongwa zvidhinha pane chistubhu chakabudikira kunze kudai mm. e, saka zvega zvega zvega zvinetso zvisinganzwisisike asi mm. dzimwe nguva pamwe munotombotaura gogo mamuka sei maswera mm. sei kunge munhu kwaye kwaye chingotiwo zvauya zvake izvi mm, arowa atora ake zvinodhaka zvake izvi aiwa ndinotinotenda kukoma kutendera kuti tikurukure tinovimba e, muri zimbabwe iri kunzwa kuchema kwenyu e, uyezve nenyaya dzemadrugs idzo e, dza pararira munyika ino e, vana vari kutora zvinodhaka zveshuwa gogo tinokutendai tinongoshira kuti vemhuri ezimbabwe vanzwa kuchema kwenyu ndatenda gogo ndotenda hangu asi chikumbiro changu ndechekuti ka chokwadi chandiinacho mukati memwoyo eh, wangu ndechekuti mm. mwana uyu ngaabude atorwe akanga aenda kwaaenda mm. kuriapo kana kuri kuriyabwa ngaamuwanzire basa vakamutsvangira apa wopedza ipapa apa womutsvangira futi uko zvichienda zvakadaro so kana kumapurisa chaiko kwakanzi munofanirwa kuuya ne one- one chi- 120 yekuti iye ya- aitaura kuti ari kuda kuuraya gogo saka faindi yako ndiyo iyi yacho nawo chapiki chienda abva atsoka no. so handizivi kuti kune mapepa achauya kana kuti zvichafamba mm. sei handizivi aiwa tari kuzvinzwa muri zimbabwe ikoko kuti mukomana dai ambosuduka kuti makutyira upenyu wenyu ndiri kutyira upenyu hwangu nevana vandiinavo vadiki ava ndiri kutovatyira mm-hmm. eh, ndinotenda chaizvo chokwadi maita basa eh, maita basa mazviita